Ah, nemabasa edu ayo ungazowane zorore baba ndatotiza ka ndikati aga ndimbonoona namudhara kuti vari sei nehoride oyi ah, ndizvo zvo mwanangu ah. ona yekutamba hmm. ita basa tapakachira chimboona nocherero kamvura
eh, tora inonyatsotonhorera ka ah.
takanyika yangu wako pajuju
ini handisi kugarisa ungwe eh. muchiona ndauya kudai baba eh. ndatotiza kubasa apo Oh. Nekanya kadikidiki kandoda kuti nditi mwenye mwenye nemi. Nditaura kuti nzwe. Eh.
Eh, ndafunga zvokuroora. Kura mwana wangu.
Eh, ndada kuwana baba. Eh, kuna.
But ndine vasikana 4. Eh. Pafo ipapo ndichiri kunyatsosarudza kuti ndoroora upi wacho wacho chete. Eh, vakawanda.
Asikusarudza. Oh. oh. Pane kekutanga kanonzi Florence. Florence, Florence yake. Ako kanogara nechokuzasi kwako. Katema karefu kai. Katema kai. Andadze uke.
Yeni? Andadze yako.

mabasa aya iwe baba wako akagara kakunze kugedhi uko ndatoona motoona ah, tatopedzerana ndaitotara nawo panzava orai hanzi ndida kumbofurwa nemhepo kunzeo eh, zvato atoti hanzi endai kumarara kwenyu koko ndimbofurwa nemhepo ndikati ah, munonga waziva kahu ehezve eh, ah. tiende kamumba ha kana mati ndiri kumbogarei
ndatotiza kubasa ipamuchemberi ndangoti ako kanaka ndangoti oge ndingomhanye kunoona machembere kaoriteoita zvakanaka mwanangu ndizvo chaizvo chaizvo ah, mhm.
muchembere mwanangu asi ndine kanyaya kadiki diki ko kanyaya ndikeifu kanyaya kamuchembere ndoda kuroora Ah, waita zvakanaka mwana kuti ndokukura ndodi kubateka vazukuru naye
kuti ndani vazukuru zvinhu zvinongodadisa ndizvinhu zvinenge zvakangonaka mwanangu mm, handizvo mtembei oh, handizvo aiwa wafunga zvokuna muchazongonoroora vanhu vese vese vese vese tichitadza kuziva kuti mukuita sei hakanasikana maraini muno mune vasikana vakanaka vakangwara ngwara vakachangamuka ah, ndatopedzerana namdhara ina hatatombokurukura edu namdara umune wavo mawatowana asikana eh, aiwa inyaya kurukura wa muchembere eh, asi une mukunu iwawo unenge wawana unondiudzawo kasamasi muchembere eh. pane nyaya iri kundinetsa kundii futi ana itaura nahungwe panzapa ndikati mudhara inini dakuroorawo inini ndizvozvo mudhara akati aiwa kuroora kwakanaka mwana ndizvo chaizvo aitombozvitaura ndandatoudza ndikati ndevasikana vangu four aiwa ndichiri kutsvaga muchembere oh, kavandanyatsodzanana naye ka ndatanga kudza muchembere vasikana vacho vese vavo eh.
vese vava varamba hanzi havaiti hanzi ndewapi newapi wa hm? pane kafochi kaka eh. kemagirazi ka o oh, kafochi ako eh. hanzi akaiti aiwa kakanaka kai inzwai muchembere ndandati ko florence zvikanzi florence aite ah, ndikati ko uyu yanzi mary zvikanzi mary aite vese vakanzi vaite
hanzi havaite nei vakanaka vana vaye chembere eh.
kunaka vakanaka zvavo but hanzi havaite ko vanotadza kuita nei mwanangu ah, but muchembere manje pane zvikunetsa manje zvinenge hamuzoudze mudare rimwe akundiwaudza kuti chii eh, because mudare andiudza kuti usazoudze amai vako ini manje memory yangu yehalf gig ndakutozvidiluta ende downloada zvinhu zvese kwanzi usandiudzi kuti ndaita sei hanzi ah, vasikana avo vese wataura kuti udaurora havaite iyanzvadzi dzako asi usaudza amai vako hanzi chii oh, dai iyanzvadzi dzako cross bible kupivana vani vavo nevamwe vana mai ana mai panhanzi nsakudzi iwe ikipisikiresakuti vana ava vana vababa wako ndozvavataura nzi vana nderopa chaivo vana mwanangu chirega ndikudze usavaudze baba wako pavasikana wese wawataura iwoka wauruda kuroora roora nekuti hapana hanzvadzi yako hanzvadzi ndaudzwa hakuna hanzvadzi yako nzwa zvandiri kutaura ini ndini amai yako kaini ndiri kutakura naini manzi kaini mm. hapana hanzvadzi yako apa kana one vese vari kuti vana vavo handiti iwe havasiriwo baba wako havasiriwo baba wako kana ka one havasiriwo baba vangu havasiriwo Viva Africa TV. Viva Africa TV. Viva Africa TV.